Pit Wagner fir déi Lénk huet d'Wuert.
Merci, Här President. Ech hunn nëmme 15 Minutten, also wäert ech och direkt zur Saach goen. A leider wäert ech och e puer Aspekter, dat geet scho lass, a leider wäert, a leider wäert ech, jo, merci, Här President. Allgemeng international Bezéiunge gi vu sozialen an ökonomesche Verhältnesser bestëmmt innerhalb vun de Länner an dono huet dat och eng Auswierkung op de Bezéiungen tëschent deene verschiddene Länner. Ech mengen, dat ass eng Saach, déi een net soll vergiessen. Mee ech wäert awer Ufänke mat der Regioun, déi wahrscheinlech zur Zäit am meeschte Kappzerbrieches bréngt, an dat ass nämlech dat, wat mir den Orient nennen, respektiv déi islamo-arabesch Welt. Muss een e bëssen zréckkucken. Am Verlaf vum zwanzegste Joerhonnert hu sech emanzipatoresch Beweegungen an der arabescher Welt, respektiv souguer och am Iran, a Reaktioun op hir Kolonialhären, respektiv aflossräich Groussmuechten, entwéckelt. Nom Zweete Weltkrich Hunn déi verschidde Forme vu Revolutiounen oder Evolutiounen et un der Spëtzt vun deene Länner deemno wéi gepackt. Leider si se der Rivalitéit souwuel vum Ostblock wéi och vum Westblock zum Opfer gefall. An oft si se an deem Kontext reaktionär a reliéis-fundamentalistesch Kräften direkt oder indirekt ënnerstëtzt ginn, ënnert anerem fir sozial an demokratesch Kräften ze schwächen, well déi hätten d'Interesse vun de Groussmächten och. a Fro gestallt. Autoritär a korrupt Regimmer sinn aktiv ënnerstëtzt ginn, wéi an Tunesien. Et ass ganz wichteg, wat do geschitt ass, well do ass jo, vun do aus si jo och divers arabesch Revolutiounen lassgaangen. Den Ausléiser war e klenge Stroossenhändler, dee sech verbrannt huet, well en de systematesche Raub vun der Police net méi verkraft huet. Mee doriwwer eraus koum et zu ganz villen an haarden Aarbechtskrämpf, gedroen och vun der CGTT, also der Confédération Générale des Travailleurs Tunisiens. Den Ausléiser war also e Recht op méi sozial Rechter, wat selbstverständlech méi demokratesch Rechter bedeit huet. A jo, et koum an Tunesien zu enger reeller demokratescher Ëffnung, déi institutionell scho bal mat Europa ze vergläichen ass. Déi ekonomesch Muecht awer Hunn ëmmerhin déi selwecht, also räich Tunesier, Fransousen oder deemno wéi och Katarien. A souguer den FMI ass jo och do, fir weider sozial Rechter ofzeschafen. Wann eng Bevëlkerung an hirer sozialer Emanzipatioun gehënnert gëtt, dann däerf ee sech net wonneren, datt politesch Kräften, déi reaktionär sinn, Zoulaf kréien. An déi arrangéieren jo och déi, déi un der Muecht sinn. Si stellen nämlech keng ekonomesch oder sozial Fuerderung. Dat interesséiert Reaktionärer néierens op der Welt. Firwat erzielen ech dat? Mee well dat déi ganz Problematik an der arabescher Welt, mee net nëmmen do, illustréiert, wat d'Grondursaache si vum Chaos, dee mer elo op dëser Welt erliewen. D'Revolutioun an Tunesien ass iwwerraschend komm. Si ass ganz schnell vun de Leit ronderëm dem Globus mat Begeeschterung empfaange ginn, awer vill manner vun de westleche Regierungen, déi esou gutt mam Ben Ali gefuer sinn, och eis Regierung d'ailleurs. Dunn ass et an Ägypten weider gaangen, géint déi korrupt Diktatur vum Militär a vum Hosni Mubarak. An dat war och den Ufank vun enger reeller Revolutioun, déi och déi inegalitär ekonomesch Fundamenter vum Land a Fro gestallt huet. Mee de Westen, virop d'Amerikaner, hunn d'Revolutioun an Ägypte kënnen kanaliséieren. De Mubarak muss goen, en Islamist, deen och net déi besëtzend Klass ze vill menacéiert huet, ass an d'Plaz komm. Deen huet et awer net bruet an elo sëtzt u sech nach e vill méi Schlëmmen do zu Kairo mam Marschall el-Sissi, deen bei der Revolutioun zu Tahrir, seng Flicht war dofir ze suergen, fir se ze diskreditéieren, d'Revolutioun, jonk Fraen festhuelen ze loossen, fir se op hir Virginitéit kontrolléieren ze loossen, fir ze beweisen, datt et soi-disant Prostituéiert wieren, fir déi ganz Beweegung ze legitiméieren. Deen Här ass un der Spëtzt, e gëtt vum ägyptesche Vollek gëtt e Bahalla genannt, dat heescht Dattel, dat huet mam Intelligenzquotient ze dinn. Net nëmme fir ze soen. D'Revolutioun ass dunn och weider gaangen a Libyen. Mee do gouf se och scho ganz schnell Opfer vu geopoliteschen Interessen an d'Land ass zerstéiert ginn. An da si mer a Syrien ukomm, wou d'Situatioun méi wéi tragesch ass. An enger éischter Phas koum et zu engem Ufank vu Revolte a souguer vu Revolutioun géint d'Regierung vum Bashar al-Assad. Am Ufank waren an dëser Rebellioun och ganz wéineg islamistesch Elementer. Du hunn awer Muechten, wéi Saudi-Arabien oder de Katar, gemengt, si misste matmëschen an hunn eng ufanks relativ homogen a sekulär Resistenz zersplittert an islamiséiert. A leider hunn och westlech Muechten, virop Frankräich, op eng irresponsabel Aart a Weis reaktionär Kräften ënnerstëtzt. Dat war natierlech dem Al Assad an d'Täsch gespillt, well en domat eng Oppositioun konnt futti maachen. An dofir wollt ech och zur Motioun kommen, iwwert déi mir haut sollen ofstëmmen. Här President, ech schwätzen dann schonn dozou an huele meng fënnef Minutten, da brauch ech dat herno net méi ze man. Här President, mir kënnen dës Motioun leider net unhuelen, well se erëm e Paradebeispill ass vu westlecher Aussepolitik. Ech erkläre mech, Et kann ee sech net op déi Koalitioun géint Daesh beruffen, fir Daesh ze bekämpfen. Ganz einfach well innerhalb vun dëser Koalitioun Muechte vertruede sinn, déi Daesh respektiv islamistesch reaktionär Kräften Opdriff ginn, zum Beispill Saudi-Arabien oder de Katar. A mir sinn net domat averstan, fir op d'Astana-Allianz mam Fanger ze weisen, wéi wann dat déi eenzegen trouble faite wier, wéi wann Moskau, Teheran an Ankara déi eenzegen trouble faite wieren. Jo, si si mat Schold. Mee dat ass och Riad, dat ass och Washington, Doha oder Paräis. Déi Motioun. Ass eis ze vill eesäiteg. Si ass an enger Aart Hollywood-Logik, Bad Guys engersäits a Good Guys anerersäits, dogestallt. A mir hunn och e puer Schwieregkeeten domadder, datt de Verweis, also et muss een d'Kurden an ethnesch a reliéis Minoritéite protegéieren, mee net nëmmen. Mee net nëmmen, dat sinn net déi eenzeg, déi dorënner leiden. Si leiden natierlech dorënner, d'Kurde sinn un éischter Front natierlech, mee net nëmmen. A mir mengen och, an dat muss een awer répétéieren, Kurden, et gëtt ëmmer gesot, si sinn un der éischter Front am Kampf géint déi reaktionär Kräften, si hunn immens vill Courage, immens vill Fraen, déi do matmaachen. A weiderhin, mir hu vun der YPG geschwat, mee et ginn och nach aner Kräften, ënnert anerem d'PKK, et kann een dovunner halen, wat ee wëllt, mee déi gëtt weiderhin als terroristesch Organisatioun ugesinn. An dat ass falsch, dat ass falsch, well si kämpfen och. Dofir menge mer, datt do en Deux poids, deux mesures herrscht a mir wäerten déi Motioun net kënne matdroen. Här President, den Här Ausseminister, huet gëschter gutt erkläert, firwat den Israel-Palestina-Konflikt esou wichteg ass, iwwert déi kolonial Fro eraus, well et ass eng, iwwert den Apartheid-noe System, well et ass een, dréit de Konflikt zu méi wäiten Onrouen zou. Et ass och heiansdo interessant ze gesinn, wéi riets Kräften op kee Fall wëllen héieren, datt et eppes mat engem Apartheid-System ze dinn huet, déi selwecht riets Kräfte, déi an hirer Geschicht an de 70er, 80er Jore manner Problemer mat engem Apartheid-System a Südafrika haten. Här President, mir begréissen dem Här Ausseminister seng couragéiert Positioun an deem Konflikt, well si ass richteg. Den Här Ausseminister soll weider fueren esou a senger Israel-Palestina-Politik, e soll sech net impressionéiere loosse vu Leit, déi d'Situatioun verzerrt duerstellen. Et ass net einfach, esou eng Positioun ze halen, well ech ka mer virstellen, datt den Drock ganz staark muss sinn an datt een och heiansdo Intentioune virgewierft kritt, déi degoutant sinn. Mee et däerf ee sech net aschüchtere loosse vu béiswëllegen a falschen Ënnerstellungen. Mir sinn awer trotzdem der Meenung, datt Lëtzebuerg net op Paräis waarde muss, fir Palestina unzëerkennen. An mir sinn der Meenung, datt d'Regierung misst d'Motioun ëmsetzen, déi mer gestëmmt hunn. Éischtens, well Paräis dat héchstwahrscheinlech net wäert maachen. An zweetens, well eng Unerkennung vu Lëtzebuerg zu enger positiver Dynamik bäidroe kann. An ëmmerhin huet och esou e klengt Land wéi Slowenien dat viru Kuerzem och gemaach. Da ginn et der 136 oder 137 Länner, déi anscheinend d'internationaalt Recht net verstinn. Här President, den Här Asselborn huet et gëschter richteg gesot, datt d'Migratioun eng vun deene gréissten Erausfuerderunge vun eiser Zäit ass an och an Zukunft nach weider zouhuele wäert. Et muss een dem Här Ausseminister och Merci soe fir säin Asaz. Hien ass ee vun deene wéinege Politiker an Europa, déi sech nach oppe fir eng human Migratiounspolitik asetzen. Dat ass weder selbstverständlech nach evident an dat wäerte mer nach an e puer Joerzéngten net vergiessen. An dat ass och net esou evident, well leider, E Land, wat mir ganz gären hunn, wat ech och perséinlech ganz gären hunn, d'Belsch, eis Noperen. Do gëtt et net ze bedriwwen. A wann ee bedenkt, wéi och e gewëssene Staatssekretär vun enger ganz, ganz rietser Organisatioun, den, der NVA, wéi deen do mat Migranten ëmgeet, mengen ech, dat ass bal net méi ze verkraften. An ech hu Schwieregkeeten ze versto wéi Liberaler a sou enger Regierung mat sou enger, deelwei, mat enger Organisatioun zesummeschaffen, déi deelweis souguer kollaborationistesch Nostalgien huet. Mee déi geféierlech Richtung, déi d'EU an där Fro hëlt, gëtt och vun eis matgedroen, a mir sinn och dofir mat responsabel, dat muss ee soen. Mir wëssen, datt et net evident ass, mee et ass awer eng Realitéit. Wa mir d'Iwwerwaachung vum Mëttelmier an déi libesch Küstenwacht ënnerstëtzen, dann ass dat net just fir d'Leit virum Erdrénken ze retten, mee virun allem fir d'Leit drun ze hënneren, sécher an Europa ze kommen. Europa ass am gaangen e Cordon sanitaire an den Nopeschregiounen opzeriichten a gëtt Milliounen Euro aus fir Ofschottung a Grenzsécherung, während op der anerer Säit Millioune Flüchtlingen an de Krisegebitter an Nordafrika oder an der Sahelzon ënner onmënschleche Konditiounen festsëtzen. Jidderee weess, datt keng Mauer héich genuch wäert sinn, fir dee Phänomen aus der Welt ze schafen. Just d'Symptomer ze bekämpfen ass keng Léisung. Et ass net wouer, datt Leit einfach esou fräi eragelooss ginn, ouni Kontroll an Europa eragelooss ginn. Ech weess net, wou een dat ka siche goen, mee dat entsprécht einfach net der Wourecht. A jiddereen, deen tatsächlech am Kontakt mat Migranten ass, mat Flüchtlingen ass an deen och schafft um Terrain, dee weess, wéi schwéier et ass, datt genau de Géigendeel ass, fir déi Leit an Europa ze empfänken. Vill vun de Problemer an deene Regiounen sinn natierlech och hausgemaach, mee ganz vill kann een op déi wirtschaftlech Interesse vun deene räiche Länner och zréckféieren. Déi europäesch Äntwert op déi sougenannte Flüchtlingskris ass en historesche Feeler, menge mer, anstatt d'Mënscherechter no baussen a virun allem no bannen hi mat Standhaftegkeet ze verteidegen, ginn et immens vill Politiker, déi der Rei no ëmgekippt sinn an hu mat Hëllef och vu gewësse Medien de rietsen Diskurs an Europa zur Normalitéit gemaach. Ech wollt awer och e puer Wierder zu Latäinamerika verléieren. Et hätt ee kéinten iwwer Brasilie schwätzen, wou déi ehemoleg Presidentin Dilma Rousseff, déi bei wäitem net alles richteg gemaach huet, duerch en institutionelle Coup ronderëm dem aktuell President, dem Michel Temer, ofgesat gouf, nodeems och d'Grousspatronater a Brasilien déi legitim Onzefriddenheet vun der Bevëlkerung instrumentaliséiert huet. An der Tëschenzäit ass de Staat Rio ënnert der Kontroll vun der Arméi. Et hätt ee kéinten iwwer den Honduras schwätzen, wou och de Kandidat vun der lokaler Oligarchie sech op eng dubiéis Aart a Weis d'Presidentschaft geklaut huet, an datt an dat e puer Joer nodeems de President Zelaya ewechgeputscht gouf, mam Seege vun den USA an och vun der EU. Säi Feeler war ënnert anerem, datt en de Mindestloun wollt aféieren. Dono sinn Honnerte vu Gewerkschaftler agespaart ginn an ëmbruet ginn. Et hätt een och kéinten iwwer Mexiko schwätzen, wou den Narkotrafic Deeler vum Land a enger biergerlech-ähnlecher Situatioun versat huet. Et hätt ee kéinten iwwer ganz vill latäinamerikanesche Länner schwätzen, wou déi sozial a politesch Situatioun katastrophal ass a wou d'Demokratie net oder net méi garantéiert ass. Mä am léifsten gëtt ëmmer iwwer de Venezuela geschwat. 1989 koum et zu Caracas zu gréisseren Opstänn vum Vollek géint déi neoliberal Politik vum FMI a vum deemools sozialdemokratesche President Carlos Andrés Pérez. Wéi huet den Här Pérez reagéiert? En huet d'Police an d'Arméi geschéckt an 3.000 Leit sinn am Venezuela ëmbruecht ginn. 3.000 Leit! Hien ass net als Tyrann oder béisen Diktator duergestallt ginn, hie war jo op der richer Säit. Déi, déi permanent op den Chavez oder de Maduro klappen, deenen ee ka Saache virwerfen, vun deene héiert een ni déi Virgeschicht. Dat huet warscheinlech domadder ze dinn, datt se deen Episod net kennen, well sech meeschtens jo och net fir Venezuela interesséieren oder fir Latäinamerika seriö interesséieren, mä si benotzen dat nëmmen, fir anti-Lénken-Bashing ze maachen. 1998 gouf dann den Hugo Chavez gewielt. D'Aarmut ass drastesch zeréckgaangen deemools, d'demokratesch Rechter sinn ausgedeent ginn an net zeréckgaangen. Venezuela war ënnert der Presidentschaft vum Hugo Chavez nach ni esou demokratesch a sozial. A well all déi Destabiliséierungsversich vun der Groussbourgeoisie aus Venezuela an den Amerikaner an de Spuenier net gegraff hunn an d'Leit hir Regierung massiv ënnerstëtzt hunn, well se Verbesserung konkret erlieft hunn, du koum et 2002 zu engem Putsch. Den neie President wor den Här Carmona, de Chef vum Patronatsverband, an innerhalb vun engem Dag si sämtlech sozial Gesetzgebungen fir déi Aarm ofgeschaaft ginn, well dorëms ass et jo gaangen. De Putsch huet awer nëmmen zwee Deeg gedauert, well d'Venezonaner waren net der selwechter Meenung wéi déi westlech Medien, datt den Chavez e béisen Diktator gewiescht wier, a si sinn op d'Stroosse gaangen, fir e rëm an de Presidente-Palais eranzesetzen. Här President, et kann een sech och Suerge maachen iwwert d'Situatioun am Oste vun Europa. Zanter 20, 30 Joer gëtt an Europa vu villen Zentrumsparteien all Alternativ zu enger solidarescher Gesellschaft, déi net op Profit baséiert, als utopesch, naiv a weltfriem agestuuft. Mee dee System, an deem mir liewen an deen op sozialer Ongerechtegkeet baséiert, dee funktionéiert net an d'Leit kréien et ze spieren. De Problem ass deen awer, datt vue datt déi fortschrëttlech Alternativen verdaamt goufen, kommen elo déi reaktionär Alternativen zum Virschäin. An do soll ee sech net wonneren, wa Kräfte méi staark ginn, déi d'Ursaach vun de Problemer net uewe siche ginn, do wou déi ganz Räich sinn, mee ënnen, bei den Auslänner, bei de Muslimen, jo an heiansdo och bei de Judden, wéi een dat zum Beispill och a Pole ka gesinn. An dat arrangéiert jo och d'Muecht, déi déi d'Muecht hunn, well déi reaktionär Kräften, déi stelle jo och d'Muecht vun de Räichen net a Fro. Här President, et däerf een och ni vergiessen, datt ähm, an den Zwanzeger an Drësseger Joren de Mussolini oder den Hitler, déi sinn deelweis mat groussem Interesse vun der Groussindustrie a vun de Banken ugesi ginn an och vu sougenannte moderéierte Regierungen, well dat waren interessant Regimmer, wou d'Leit Net konnten an eng Gewerkschaft goen, wou se an de Prisong gaange sinn. Do ass geschafft ginn, do ware se produktiv, do ass vill Geld domadder gemaach ginn. An alles, wat lénk war, ass deemools och zerstéiert ginn. Här President, ech si lo gläich zum Enn vu menger Ried ukomm. An ech wollt awer och nach eppes soen. Et gëtt oft, an dat ass leider gëschter awer erëm erauskomm, et gëtt oft vu Populiste vum Lénken a Rietsebuerg geschwat am Newspeak. Well een awer Rietser a Lénker nom Motto les extrêmes se touchent amalgaméiert, da stäerkt een déi reaktionär Kräften. Wann een d'Kräfte vun der Hoffnung a vun der Solidaritéit am selwechten Dëppe pucht wéi d'Kräfte vum Obskurantismus a vun der Exklusioun, da kritt een Obskurantismus an Exklusioun. An da kritt een dat, wat een an Osteuropa zum Beispill huet. A wann ech dat héieren, dann denken ech un déi Leit, déi an de KZer, nieft déi, déi e rosa Dräieck haten oder e gielen Davidstär hu missen droen, och e rouden Dräieck gedroen hunn. Här President, ech hu vläicht e gewëssene Sënn fir d'Tragik vun der Geschicht, a mir sinn eis eens, datt däischter Wolleke sech sammelen. Trotzdem muss ee weider kämpfen, nom Motto vum Antonio Gramsci, Dem Pessimismus vun der Realitéit muss een dem Optimismus vum Wëllen entgéinthalen. Den italienesche Kommunist Gramsci ass am Prisong vum Mussolini gestuerwen. Esou vill zu de Gemeinsamkeete vu lénks a riets. Ech soen Iech Merci.
Merci och. An d'Wuert huet elo déi lescht Riednerin, d'Claudia Dall'Agnol.